January ni thumnak nifatin Baibal relnak cacang hna cu Genesis dal sarih caang khat in Genesis dal hra caang nganak tiang Bawipa nih Noah cu a thawh i na innchungkhar dihlak he lawng chungah cun lut tuah Nangmah lawnglawng hi atu mi hna lakah hin ka lung a ka tongmi na si. Saram thiang pawl kha cu tuah sarih cio in i luhpi hna. Saram thiang timi cu ei khawhmi pawl tinak a si. Asinain a thiang lo pawl kha cu a nu pakhat le a pa pakhat lawng in i luhpi hna. Cun va zong kha tuah sarih cio in i luhpi hna. Cuti na tuah cu saram hna le va hna kha vawlei cungah hin an ci lo hlah seh tinak caah a si lai. Hi nu ni sarih chungah vawlei cungah hin ruah ni sawm li le zan sawm li ka surter lai i ka sermi thilnung vialte cu hrawh an si dih lai tiah a ti. Cun Noah nih cun Bawipa nih a chimmi vialte kha a tuah dih hna. Vawlei cung i buanchukcho a tlun ahcun Noah cu kum zaruk a si. Amah le a nupi, a fapale hna le an nupile hna cu buanchukcho in luat awkah lawng chungah cun an lut. Cun Pathian nawl pek bangin saram thiang pawl khan phunkhat ah a nu le a pa cio, a thianglo pawl khan phunkhat ah a nu le a pa cio ve, va hna chung khan phunkhat ah a nu le a pa cio le saram hna pawl chung khan phunkhat ah a nu le a pa cio ṭhiamṭhiam, Noah sinah cun lawng chungah khan an lut. Ni sarih hnuah Vawlei cungah buanchukcho cu a tlung. Noah kum zaruk a si kum thlanhnihnak thla an i hlei sarih ni ah vawlei tang i a ummi rilipi a hna vialte kha an i hung i van i awng vialte zong khi an i hung ve i ti cu vawlei cungah an tla. Vawlei cungah ruah cu ni sawm li le zan sawm li a sur. Cu ni ah cun Noah le a nupi, a fapa pathum hna Shem, Ham le Jafeth le an nupile kha lawng chungah cun an lut. An sinah cun ramlak saram a phunphun le innzuat saṭil a phunphun le saram a phunphun le va a phunphun zong kha an lut ve. thilnung phunkip kha a nu le a pa cio Noah sinah cun Pathian nawlpekning khan lawng chungah cun an lut. Cun Bawipa nih Noah hnu cun innka cu a khar. Buanchukcho cu ni sawmli chung a um i ti cu a thuh caah lawng cu a cawi khawh. Ti cu a thuk deuh lengmang i lawng cu ti cungah cun a vuan. ti cu a thuk chin lengmang i tlang sang bikbik kha a khuh dih hna i tlangpar a zik cungah khan pe kul le pe nga a kai. Vawlei cung i a ummi thilnung vialte cu an thi dih. Va vialte, saṭil vialte, saremna phun vialte, mi vialte an thi dih. Vawleicung i a ummi thilnung vialte an thi dih. Bawipa nih vawleicung i a ummi thilnung vialte cu a thah dih hna. Cu hna lakah cun minung zong an i tel, saṭil zong an i tel, saram hna phun zong an i tel, va zong an i tel. Hrawh lomi cu Noah le a sin i lawng chung i a ummi lawnglawng kha an si. Vawlei cungah ti cu ni za le sawmnga chung a thuk chin lengmang ko. Pathian nih Noah le a sin i lawng chungah a ummi saram vialte le saṭil vialte kha a philh hna lo. Cucaah vawlei cungah thli a hranter i ti cu ṭum hram aa thawk. Vawlei tang rilipi an hna hna le van i a ummi awng hna cu a phih hna. Van in a rung surmi ruah cu a tlaih hna i ti cu a ṭum chin lengmang. Ni za le sawm nga chung ti cu a ṭum i thla sarihnak thla, a ni hlei sarih ni ah Ararat ram tlang pakhat ah lawng cu aa din. Ti cu a ṭum chin lengmang i thlahranak thla a nikhat ni ah tlangpar kha an lang. Ni sawm li hnuah Noah nih thlalaawng kha a hun i langak pakhat a thlah. Vawlei cung in ti cu a kohlan tiang a kenkip ah a zuang lengmang. Cun Noah nih cun ti cu a zor cang maw, zor cang lo ti hngalhnak dingah ṭhuro pakhat a thlah. Sihmanhsehlaw ti nih khan vawlei kha a rak khuh dih rih caah futnak hmun a hmu lo. Cucaah Noah nih khan a kut in a hei banh i lawng chungah cun a luh ṭhan. Ni sarih a ngan hnuah lawng chung cun ṭhuro cu a thlah ṭhan. A sinah zanlei ah khan a ra kir i a hmur ah olif hnah tharte khi a hun i put. Cucaah Noah nih ti cu a ṭum cang ti kha a hngalh. Cun Noah nih cun a dang ni sarih a ngan ṭhan i ṭhuro kha a thah ṭhan. Tutan cu a ra kir ti lo. Noah kum zaruk le kum khat a si kum, thla khatnak thla, a ni khatnak ni ah ti cu vawlei cungin a ko dih. Lawng cung khuh kha a hun i khua a hei zoh tikah vawlei cu a ro cang ti kha a hmuh. Thla hnihnak thla, cu thla ni kul le ni sarih ni ah vawlei cu a dihlak in a ro. Pathian nih Noah cu a thawh i, Na nupi le na fapa hna le an nupi le hna he lawng chung hin chuak cang u. Cun saram vialte zong kha Chuah hna, va si hna seh, saṭil si hna seh, saram hna phun si hna seh, chuah dih hna law vawlei cungah hin fa hring ṭhan hna seh law karh ṭhan hna seh, a ti. Cucaah Noah cu a nupi le a fapa hna le an nupi le hna he khan lawng chung cun an chuak. Ramlak saram vialte, inn zuat, saṭil vialte, va vialte, saram hna phun vialte kha anmah le an phunning cio in a bubu in lawng chung cun an chuak. Noah nih Bawipa caah biakṭheng pakhat a ser, saram thiang pawl le va chung khan phunkhat ah pakhat cio a lak hna i khangh thawinak caah biakṭheng cungah cun a khangh hna. Bawipa nih cu rimthaw cu a theih tikah minung tuahmi ruangah vawlei cu zeitikhmanh ah chiat ka serh ṭhan ti lai lo. Minung cu a no lio tein a ruahnak cu a ṭha lo ti kha ka hngalh. Atu i ka tuah bantuk hin zeitikhmanh ah thilnung vialte kha ka hrawk ṭhan. ti hna lai lo. Vawlei a um chung paohpaoh cu tuh caan a um lai i ṭuan caan zong a um ko lai. Khuasik caan a um lai i khualum caan a um lai. Ṭhal caan a um lai i fur caan a um lai. Chun a um lai i zan a um lai. Hi hna hi zeitik hmanh ah an dong lai lo, a ti. Pathian nih Noah le a fapa hna cu thluachuah a pek hna i Fa tampi in ngei hna u law nan fale cu vawleicung khuazakip ah khat hna seh. Vawleicung saram vialte, va hna le saram hna phun hna le nga hna zong nih an in ṭih hna lai. Annih cu an dihlak in nanmah kut tangah chiah an si. Saram vialte le thlaihhring vialte cu nan ei khawh hna lai. An dihlak in rawl caah kan pek hna, asinain sa kha a chung i a thi um lio ahcun nan ei lai lo, zeicahtiah nunnak cu thi cu a si. Pakhatkhat nih an in thah hna ahcun thihnak in dan ka tat hna lai. Nanmah an thattu hna saram cu ka thah hna lai i ahohmanh a minung hawi a thatmi cu dan ka tat hna lai. Minung cu Bawipa muikeng in sermi a si caah minung a thatmi cu a minung hawi nih an thah ve lai. Nannih cu fa tampi ngei u law nan tefa hna kha vawleicung khuazakip ah khat dih hna seh, a ti. Cun Pathian nih Noah le a fapale cu a thawh hna i, Nanmah le nan nu i a um lai ding nan tefa hna sinah Atu ah biakamnak ka tuah. Cun nan sin i a ummi thilnung vialte, va si hna seh, saṭil si hna seh, saram si hna seh, lawng chungin a chuakmi paohpaoh sinah khan ka tuah. Ka biakamnak cu hihi a si: thilnung vialte kha puanchukcho in hrawh an si ti lai lo. Zeitikhmanh ah Buanchukcho nih vawlei hi a hrawk ti lai lo, tiah bia kaa kam, a ti. Cun Pathian nih cun nanmah le saram vialte hna sin i ka sermi ka biakamnak zungzal in a hmunmi hmelchunhnak caah ka chuncha cu minmei chungah khin ka chiah. Vawlei he biakamnak ka sermi hmelchunhnak a si lai. Minmei cu vawlei cung i ka zamter i minmei cung i chuncha a langh fate, buanchukcho nih thilnung vialte kha a hrawk ṭhan ti hna lai lo, tiin nanmah le saram vialte hna sin i biakamnak ka tuahmi kha ka hngalh ṭhan lai. Chuncha cu minmei chung i a hung langh tikah ka hmuh lai i Nanmah le vawlei cung thilnung vialte sin i zungzal hmunmi biakamnak ka sermi kha ka hngalh ṭhan lai, a ti. Pathian nih Noah cu a thawh i, Hi hmelchunhnak hi vawlei cung thilnung vialte hna sin i biakamnak ka tuahmi hmelchunhnak a si, a ti. Lawng chungin a chuakmi Noah fapa hna cu Shem, Ham le Jafeth an si. Ham cu Kanaan pa a si. Hi Noah fapa pathum hi vawleicung mi vialte a hringsortu hna an si. Noah cu lothlo a si i amah cu mitsur dum a ser hmasa biktu a si. Mitsur zu cu a din i a ri, a thilpuan vialte kha aa phoih dih i a thlam chungah taklawng in a it. Kanaan pa Ham nih khan a pa taklawng in a rilh ko cu a hmuh tikah a unau pahnih kha a va chimh hna. Cu tikah Shem le Jafeth nih cun puan pakhat kha an i lak i an kenglei ah an chiah i an liang le an liang in an i zawn. Cun hnulei chit in thlam chungah cun an va lut i an pa cu an va khuh. An pa taklawng in a um cu an hmuh nakhnga lo khatel lei kha an zoh peng. Noah cu a zuritnak khan a hung fim i a fapa hniang bik nih a cung i a tuahmi kha a hngalh tikah aa thawh i, Kanaan cungah chia tlung ko seh. a unau hna sal a si lai, a ti. Cun aa thawh ṭhan i, Shem pathian bawipa cu thangṭhat ko u. Kanaan cu Shem sal a si lai. Pathian nih Jafet cu karhter sehlaw a tefa hna cu Shem tefa hna he um ṭi hna seh. Kanaan cu Jafeth sal a si lai, a ti. Buanchukcho hnuah Noah cu kum za thum le kum sawm nga a nung i kum za kua le sawm nga a si ah a thi. Noah fapa Shem, Ham le Jafeth i an tefa hna cu hihi an si: buanchukcho hnu i an hrinmi an si. Jafeth fapa hna cu Gomer, Makok,

Ramah le Sabteka an si. Ramah fapa cu Sheba le Dedan an si. Kus nih cun fapa pakhat a ngeih i a min ah Nimroth a si. Amah cu vawleicung uktu a liannganmi hna lakah a hmasa bik a si. Amah cu vawleicung ah sakap bik zong a si i cucaah mi nih phungthluk bia ah Nimroth bantuk sakah thiam ti a si tawn. Pennak uk hmasat bikmi hna cu Babel, Erek le Akhat an si i an dihlak in Shinar ram chung ummi an si. Cu ram cu Assiria ram ah a kal i Nineveh khua le Rehoboth Ir khua le Kalah khua le Resen khua hna a tlak hna. Resen cu Nineveh le

Kanaan cu Sidon a fapa upa bik le Heth le Jebus mi hna le Amor mi hna le Girgas mi hna le Hif mi hna le Arki mi hna le Sinmi mi hna le Arvad mi hna le Zemari mi hna le Hamad mi hna pa kha a si. Hi hnuah hin Kanaan miphun chung i phun dangdang hna kha an i ṭhek i Kanaan ramri cu Sidon le Gerar leiah Gaza tiang a phan. Cun Sodom le Gomorrah le Admah le Zeboiim leiah Lasha tiang a phan fawn. Hi hna hi

Ham fapa hna Kush, Ijipt, Put le Kanaan. Kush fapa hna Seba, Havilah, Sabta, Ramah le Sabteka. Ramah fapa hna Sheba le Dedan. Kush cu Nimrod pa kha a si. Amah cu vawlei cungah miṭhawng sihram aa thawk. Izipt cu Lud, Anam, Lehab,

Hif mi hna le Arki mi hna le Sin mi hna le Arvath mi hna le Zemari mi hna le Hamath mi hna pa a si. Genesis dal hra cang kul le cang khat in cang sawm thum tiang. Jafeth u Shem zong nih khan fa a rin hna. Amah cu Eber tefa a hringsortu hna kha a si. Shem fapa le cu Elam, Ashur,

Pakhat cu a min ah Peleg a si, cun a nau cu a min ah Joktan a si. Peleg an saknak a sullam cu amah chanah khan vawlei mi kha an i ṭhen dih caah a si. Joktan cu Almodad, Shelef, Hazarmaveth,

Chanrelnak pakhatnak, dalkhatnak caang hleisarih in caang kul le caang thum tiang. Shem fapa hna, Elam, Ashur, Apakshat, Lud, Aram, Uz, Hul, Kether le Meshak. Arphashad cu Shelah pa a si i Shelah cu Eber pa a si. Eber nih cun fapa pahnih a hrin hna.

Ofir, Havilah le Jobappa a si. Mah hna vialte hi Jokthan fapa an si. Genesis dal hra cang sawmthum le cang khat in cang sawmthum le cang hnih tiang. Hi hna hi Sem tefa cu an si. An phun cio in an ram cio ah khan khua an sa i anmah le an holh cio kha an hmang. Hi hna hi Noah tefa hna nih an hrinmi hna miphun cu an si. Anmah le an i hrinsor ning cio le an phun kal ning cio in vawleicung miphun vialte hna hi buanchukcho hnuah Noah fapa hna nih an hrinsormi hna an si. Pathian nih a bia thluachuah pe ko seh.